e, tabarä ra nä thai podcast na twakena må no na twagä cokia ngatho nä gwä tä kä ra gwaku kå gä a na ithuä må thenya wa å må thä ngakä hoka ngai nä akä må menyereire kawiki nä gäkoretwo ge kega Ĩĩ, we ũrĩ o harĩ ũrĩ nĩ tũragĩkena mũno nĩ kũgĩa na- nawe uh, thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ na gakihoka ka episode karĩa kangĩ tũrakĩrĩ nako no karagĩgũkenirie na nĩkĩo gĩagĩtũma ndĩkũrehere gaka rĩu ka mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ so uh, igua wĩ mwende mũno igua uh, wĩ mũciĩ na ngai gũkũririkania atĩ gũkũ no kuo wagĩrĩirwo ũkorwo ũrĩ gũkũ nĩ kuo maũndũ marĩa wendete na maũndũ marĩa ũngĩenda gũthikĩrĩria mararĩrĩrio ĩ gũtirĩ kũndũ kũngĩ thai podcast karibuni sana njambĩkai mũno mũno mũno mũno ĩ na thĩiniĩ wa studio citũ mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria eh, mwĩroreri ndĩna one of the best artists rwĩmbo rũrĩa rũraria ndagĩka ĩno rwĩmbo rũrĩa rũraria rwa gĩkũyũ ndagĩka ĩno nĩ rwake the one and only Mr. Mistari Full. mr mistariful kwana atĩa Kwega bio bio kwagĩrĩte Evarist kaga wĩra. ikaga wĩra Ĩni. Eh, kwairite kumankaga wira nkaga wakuruta agakuruta Eh, ndiekena muno mani kugia nawe muthenya wa umuthi ndacokia ngatho muno karibu sana guku gwa gwa thai Ah, guo kiri wega biu Eh. Eni. marauga atia kuria gabete uria kabete maratwira kuu uguo no kuhanda twitagwo tutri tutrike tomato tree tomato tiri Ĩĩ, nĩ ũĩ tũu nĩ tũtũ tũu nĩ tũrĩkũ tũmatunda twathaka we waba tomato tiri oneka ndĩramenyire ira twĩtagwo ũguo nĩguo njiguaga ndiũĩ ona ndirĩ ndĩrahakikica no nĩguo njiguaga tũgĩ- ndĩra- ndĩra- tũtigagwo tũmahondo sweet konyore ndiũĩ Eh, eh. Ah, karibu sana meni nĩ ngatho nĩ ngatho ndakera mũno mana nĩ kũgĩa nawe mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngeretie gũgwethanga Ĩĩ. na ndĩragwethire na ũroneka no nginya tũngĩoneka na, na, na ngakĩra akenya mathiĩ na mbere na gũgwetha tondũ nĩ ũrakĩoneka katiguo nĩguo Ĩĩ, magwethe biũ Ĩĩ. magwethe biũ nĩ weka wega mũno eh, karibu sana gũkũ gwitũ gwa thai gũkũ nĩkuo tũkoragwo tũhorerete na nĩ wakĩona ti kũũru nĩ- Ah, nĩ no- kũndũ kwega Ĩĩ. nĩ wakĩgagũrwo Ũ- ũkĩte ũgatugwo ũguo rĩ Amen. kĩrĩ wega biũ Mm.

ndĩngĩitwo twĩ gũkũ aca ndĩngĩitwo ndĩngĩitwo no ikinyuagwo hena gĩtũmi Ĩĩ. ndĩnyuagwo Ndĩnyuagwo o ũguo. kũnyuo aca njohi itũ kana ndathimi yarĩ na gĩtũmi koguo ũkĩnyua rĩ ti kũnyua o na wana ti jezi ĩno ya KC na ngiro base aca ĩĩ mũndũ akĩnyua kerora mũno tondũ ĩnyuagwo nĩ arĩa manyuagwo either nĩ irimũ kana nĩ andũ mena mbeca wĩmenye harĩa ũrĩ

nĩũratũrĩa mĩtwe mũno actually ndi- ndi- eh, ndi- ndĩroywo gapati kau ka ũkĩ na kĩrati na ndiramenya hena ra- some hardcore rap Ĩ, Hardcore hena some- rap kũrĩa ũguo mbere. ũrĩa andũ matoĩ hau ĩyo part ĩyo nĩ ya reggae no reke ngwĩre nĩ tondũ ni i chose to promote that part eh? tondũ the whole point of doing a collaboration is to make other people to, to

Eeh no kũhorera tũtirĩ na ũru, Ngai nĩ agĩtũmenyereire ka weekend a ka wiki gakoretwo ge kega o biũ. Ĩ na nĩ twagĩcemania rĩu mũthenya wa ũmũthĩ, rĩu tũkwenda kũmenya, tũrenda kwamba kũmenya eeh mĩstari full nĩ kuga andũ, ndũĩ? Mĩstari full nĩ rĩrĩ? Kuga nĩ raini meku atĩ? Mũndũ ahoyaga rĩ, andũ maugaga nĩ full, ti full kũihũra, Ĩ oo. nĩ prayer full, Ooh. mĩstari full.

no reke ngwĩre Ndũteithie weo. eh, andũ me- mũndũ agĩciarwa mũ- mũndũ agĩciarwa mũndũ mũini rĩ kana mũndũ wothe creative rĩ nĩ arĩ rĩtwa rĩrĩa aheirwo nĩ aciari ake Ĩĩ, ĩĩ. na nĩ a- nĩ arĩ rĩrĩa eheire Ĩĩ. rĩu nĩ rĩrĩa rĩu nĩ rĩrĩa ndereheire ũkĩhe mistari Mr. Mistarifu le angĩheo hau mbere nĩgetha heo gĩtĩo nĩ Mr. Mr. Ariful. no nginya wambe wo- wambĩrĩri na Mr. Eh, ni. Mr. ti Mr. Ni Mr. Ariful. Aca. Ai, nũrakua ũguo. Eh, Eh, no nginya Mr. wa- wambĩrĩrie na kĩrĩa na na itĩo Eh, na gĩtĩo. Eh, hau naho. Tondũ ona dream nĩ gũkorwo ũkĩsell ũgĩkũyũ nja. Koguo rĩu nĩkĩo andũ manjũragia nĩkĩo ina nyĩmbo cia gĩkũyũ na wĩtagwo rĩmbo rĩtũ rĩhana rĩa gĩthũngũ. Dream nĩ gũsell ũgĩkũyũ nja wa a- th- thĩ yothe koguo it will be na very kwanja easy. nĩ- na gĩkũyũ nĩ kĩmenyekete mũno gũkũ gwitũ kenya Aha. na ndĩronire nginya hena kairĩtu karaga kana gũkũ ũguo Sud- kĩrathiĩ gĩka- gĩgakuaga gĩkũyũ kĩrathiĩ gĩgakuaga nginya andũ a sudani gĩkarehe Twarĩ nako. gagĩtirĩ na wana Twarĩ nako. mwarĩ nako gũ twarĩ nako eh, kũndũ gwĩtagwo nyaikuru Ĩĩ, nĩ kararĩ ndĩronire kuo. ndĩronire kaiventi kararĩ kũu Ĩĩni. Ĩĩ, reke ngwĩra ikuo mendete ũgĩkũyũ mũno mũno mũno mũno mũno mũno. ndamakire mũno nĩ ũndũ no uge andũ arĩa atĩ mendete ũgĩkũyũ nĩ andũ matarĩ indo koguo kwaja gũtũ athiaga gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na ngari Tiga- Aya. tiga niĩ Eh, ũ- ũtuaga nĩ gĩa thĩni Aha. no andå makiuga kä rä ra no andå meonaga kä rä ra nä kä andå heho andå heho kä kä kä ĩĩ andå nä kä rä ra maretha ĩĩ kweli na gå tirä ra kå ndå gwa kå heana kä rä ra koguo Ĩĩ. koguo å kä ona rä u ona podcast eno ya thai andå makä aria gä kå yå rä no å bundithanie rå thiå njugaga Ĩni, no- no no kũmenya rũthiomi. ĩni rå thiomi nä very important nĩ very important na, na mũndũ ũtoĩ rũthiomi rwake nĩ amakagia tondũ wa rĩrĩ ũkĩũĩ kĩ kĩrĩ mũndũ mũrume Mm, ũkĩũĩ kĩ we ũĩ kĩ ũtangĩtwo ngui ndũngĩigua ruo wa gwĩtwo ngui Imagine kwĩra- ũtangĩkĩmenya kwanja ona nĩ ũgwĩtwo ngui na wage kũmenya Now, nĩ what's up, my dog Eh, ona thũngũrũ makĩ- ma- matũma- matũmaga riu yone karĩ njega atĩ eh, kũhana atĩa ngui yakwa Ĩĩ. no ũkorwo ti ũrehetio wĩtwo ngui ũkĩiguaga hena ũrikĩru wĩho Ĩĩ, kweli. koguo rũthiomi rũthiomi nĩ- nĩ- nĩ- nĩ ũndũ ũmwe wa bata kũmenya rũthiomi na kũhota kwaria rũthiomi Mm. Eh, na rĩu kwanja nĩngũria kĩũria tathiĩ na mbere um, okay, nĩ tũgũgĩũka kũ- gũkĩmenya gũkĩmenya gũkĩmenya ũkũrĩire kũ ũciarĩirwo kũ umĩte kũ nĩkĩ gĩtũmi anyway uh, kĩũria gĩakwa kĩa mbere nĩ kwa- nĩ- nĩ twambe tũmenye gĩtũmi kĩa rĩrĩ tau ũngĩ ũngĩthuthuria yuthi mm, eh, thikũ ici maretwo Gen Z Ĩĩ. Gen Z Gen Z ndi- ndiũĩ gĩkũyũ Je- Gen Z ndiũĩ um, their native language precisely na ũgĩciria rĩngĩ we ũrona gĩtũ- gĩtũmi tarĩ kĩ ĩtagwo na gĩthũngũ mamĩtaga atĩa Mm, ndũ L- ĩyo native language na gĩthũngũ he rĩtwa rĩgĩtagwo eh, vernacular vernacular kana mother mother tongue Ĩni. Mm. Kĩũ- nona kĩũria-inĩ gĩaku Ĩĩ. anja kĩũria-inĩ gĩaku ĩtagwo mother tongue Ĩĩ. koguo where is the mother With the tongue. Ũcio- ũcio ũcio ngwĩciria nĩo ũtekire ũrĩa i- ũcio nĩwe rĩu thĩna nĩwe- nĩwe- wake nĩwe ũgwĩte nĩwe ũgwĩte kĩgerio tũgĩũkaga thĩna tũkaga tũtarĩ na kĩndũ hakiri-inĩ citũ Ĩĩ. ũndũ wothe nĩ kwĩge- nĩ gwĩkĩrwo wĩkagĩrwo ndũgecirie atĩ we rĩu we hakiri ciaku atĩ atĩ nĩwe wĩ- wĩ indep- yani you're very independent thinking aca Aha. nĩ ũrĩa ũbundithĩtio gwĩciria Yeah. ũguo na rũthiomi rũrĩa waragia nĩ rũrĩa ũbundithĩtio kweli Ĩni. nao nĩ tũ- ya- ya- ũbundithania gwitũ nĩ oro literature Eh, nĩguo eh, eh, koguo mwana no mũhaka nyũkwa na nyũkwa ti kũrumana eh, eh, kuruma na akĩrĩ rĩake no Kĩrĩrĩ mũhaka yake. gũbundithia gwĩka atĩa? Ĩĩ, ĩĩ. kwaria rũthiomi rwaku No nginya- no nginya mamu wanyu aku- akwĩre kuagwo abc na ti thoguo tondũ rĩu nyũkwa nĩwe mũtindaga nake ĩ kweli rĩu ha- ũngĩkĩona mũndũ ũtaramenya kwaria rũthiomi rĩ toka mamu wamwĩrire "Ah, rũthi- ũgĩkũyũ gĩtigũterũra kũndũ kana kana kũrererwo taũni ndũĩ gĩkũyũ nĩ kĩa andũ matarĩ Ĩĩ. mbia kengwire andũ mara- andũ he andũ maranjĩra ndĩmabundithie gĩkũyũ ngamera niĩ ndingĩgũbundithia njĩra gĩgũbundithia kwaria gĩkũyũ ta njĩra Atĩ Ĩ, rĩu- ta njĩra andũ mena- na nĩ wamenya by the way ũtakimenyete wĩ mwana ndũngĩkĩmenya ndũngĩho ndũngĩkĩmenya Tarĩu- karĩa andũ igana mageretie reke ngũrie nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo milk milk ĩtagwo atĩa iria Ah, nĩ harĩ ocean iria nĩ harĩ those things indo indo iria nĩ harĩ iria cia ira like things of indo yes iria Ah, nĩ nĩ kũrĩ nona iria cia na indo iria so gũtangĩmenya tha ici ũtangĩmenya wĩ mũnini Ĩĩ, ndũngĩmenya difference ya iria iria iria ĩĩ. tondũ kwandĩka nĩ ũndũ Ah, nĩ ũndũ ũmwe nĩkĩo ithuĩ twarĩ big on oral literature Ĩĩ, ĩĩ. ti ti written Ĩĩ, kweli kweli kweli kweli tondũ tondũ no ngwandĩkĩre kiugo ũtue

mũgagatu Ah, mwagatu wa ihiga ĩĩ ndawona akĩrwo atĩrĩrĩ erĩ andũ kwĩna ũcũrũ wake wa mũkio wa mũkio. Ĩĩ. augire atĩa ndikwenda kuga ũrĩigire Eh? ä ndangĩka å guo Nga- ngamwĩta Oh, ngwĩciria ũrĩ o mũnyamũ ũyũ wa mandaco aumire we nĩ ũthũ Eh, nĩgũkiuga eh, nagũra cũrũ wa mũkio ngĩmwĩta ngai eh, ati kwĩra wa andũ ũngiuga ũguo mbere ya andũ. Ei,

tiguo mũndũ mũnjaruo angĩaria Aca. gĩthũngũ tiguo mũmbaruya angĩaria gĩthũngũ you know? nĩ ũndũ wa intonation cia mother tongue tondũ rĩu nĩ kũrĩ nĩ kũrĩ kĩrĩa gwĩtagwo gũkorogera ha, kĩrĩa gĩakorogeire languages you know? Ĩ, no nginya no nginya ũgakorwo wĩ na foundation ĩyo ya kũmenya ya- na nĩ wega mũndũ amenye kwao nĩ wega mũndũ amenye em, em, rũthiomi rwao nĩguo eni Em, eh, ku- tu- tu- tumĩte hau na- na ngwĩciria twa figure out na na andũ nĩ ma- nĩ ma- nĩ mebundithie kĩrĩa andũ nĩ mebundithie rũthiomi rwao na nĩ ngũcokera hau andũ nĩ mebundithie rũthiomi rwao ko wĩ mũnjaruo enda kũmenya kĩnjaruo tondũ nginya nĩ wakora kwĩna agĩkũyũ moĩ kĩnjaruo gũkĩra Jaruo moĩ kĩ- mũnjaruo we mwene niä ona ndä rakenda gå thoma ä ngä

Ũyũ ũyũ minister of education tũ- tũgĩ- tũgĩthiĩ cukuru etagwo atĩa magoa Eh. aca ti magoa etagwo atĩa kanda ĩno Ĩragũ- ĩragũ- Kaiseri eh, niĩ ndimũĩ ũcio Mhm. nĩ ũmũĩ nĩ rĩtwa rĩrariũ Oh, ndamũmenya ũrĩa wa- ũhana mũndũ wĩho mu nigeria kĩho gĩtunguo kanda ĩyo Eh, Ona- ona nĩ amakagia aria Mũkĩrĩa. gĩgĩthiri gĩgĩthii atĩa kana mũgĩthiĩ angĩaria gĩthũngũ no akorwo na base gwĩciria hihi Ndũngũ- no nĩ kũrĩ gĩthii gĩa taũni rũngĩtua nĩ Ũngĩtua? rũngĩtua nĩ gĩthii He mũgĩthii twarĩ Etwo nake. Mora. He mũgĩ- he mũgĩ- he mũgĩthii twarĩ nake ĩ, etagwo etagwo nyang'au aya nĩ rĩtwa nĩ rĩtwa Nĩ rĩtwa rĩao. rĩao. Ĩĩ. Ũkunja hapa nyang'aũ hii. rĩu Ũngiuga hi rĩ wathũkia. Uga kuja hapa nyang'ao ndũkaige hi tondũ rĩu hi rĩu wambia kũiga thia. Nĩ wathũkia. Aiya twathiĩ handũ kũgũra kĩndũ rĩ atũma mbeca mpesa. Rĩu thĩna warĩ rĩrĩ kũrio hini ya nyang'ao. Rĩu no mwaka no mwaka angĩcokia ige eh. Rĩu twathiĩ handũ atũma akwĩra kaba ngũtũmĩre mbeca. we ũtũme ĩĩ Nĩ tondũ- aciari aciari by the way ona tũrĩ o hau weta mwa- mwana rĩtwa weta mwana rĩtwa okay nĩ kũkĩrĩ origini atĩ mũ- mũndũ agĩtirwo ta guka we niĩ ũratha gwĩ- marĩtwa marume we mũrĩtagwo kĩratũ na wa njohi Ĩĩ, na wa njohi na nũyũ wa njohi na gĩcũbi ona nĩ rĩtwa- nĩ kũrĩ rĩtwa gĩcũbi gĩcũbi gĩcũbi nĩ rĩtwa rĩa nĩ gĩ- nĩ gĩcohi na kĩ- kĩrĩnyaga ĩĩ marĩtwa mau ũguo kwanja ti mega ngĩigua ndikiũĩ Ti mega. ti mega eh? tibeya ta njĩra ĩtĩte mwana kĩratũ Ĩ, tiga- wamũria tiga itho ndamenya kana nayo ĩtagwo gaitho twathomaa nayo high school twathomaa nayo gaitho Ĩ. Mm. ĩni na mũkĩrore mũ- na- na ndaiguĩte jj akĩhunjia ũhoro ũcio mũno by the way na akiuga Rĩtwa nĩ mũ- nĩ- nĩ- nĩ- Rĩtwa- ĩ. rĩtwa. ndwamenya mũ- mwana nä abuataga rä twa rä ake Mm. no må- mũgĩkũyũ arĩ mũgĩ mũno mũgĩkũyũ ũrĩkĩte nĩ atĩrĩrĩ mũgĩkũyũ nĩendaga nĩamenyaga nĩ wakinyanĩrio mawa- mawaganu ma ma maithe na nĩkĩo rĩtwa ũf- wĩtagwo rĩtwa rĩa gukaguo kana rĩa mũ- he mũ- ũtuagwo mũndũ ũngĩ koguo we wĩ we angĩkorwo ndũrenda andũ arĩa megũtuo rĩtwa rĩaku maka- ma- ma- makora rĩ Ĩĩ. we behaviaga wega Ĩĩ. nĩgetha rĩtwa rĩaku na rĩo rĩgakua Ĩĩ, rĩu nĩ makoragwo marĩ oĩ mũno aya they, they live beyond them living Ĩĩ. na kĩo igua ngomi nĩ ciarĩ very important bado Mm. na gĩkũyũ nĩ gĩthaka mũno Mũno. mũno mũno ũtathi ũgeri wa rĩrika irĩtu gĩkũyũ ũigue ũrĩa gĩkũigua wega. Yeah? atĩ kaiguaga wega mũno

aciari na aciari aciari Nĩ a Kiambu. nä a kä ambu kabete kå rä a maigaga å tirä andå makorwo maconetwo nä nyau maitho Mm, itoä å guo nä kuga atä a ti andå makorwo macorĩtwo rĩ mbere ũguo nĩ kuga atĩa ndiå no ngwä ciria nä irumi ciĩho nditå må no Nĩ- nĩ kĩrumi kĩritũ kĩ ngwä ciria må ndå akwä rä te å guo kwä rä te å ru må no Eh, mũgĩtwĩre mũtatwĩre ũguo nĩ kuga atĩa niĩ ndiũĩ

akĩ ũcio kĩrĩ ũhĩ nĩ wamenyerire class 3 Mm. nona ndũnyũ ya wangigĩ Ĩĩ. na kũiyaga maembe ndũnyũ ya wangigĩ Eh, koguo rĩu rĩu kab- eh, ngĩthomera kabete ngĩthiĩ njabi-inĩ ngĩthiĩ ndeia ndeia gũthomera hani njithomeire sc- eh, cukuru inya cia primary nĩ kwagana no high school ndathomeire ĩmwe. primary ĩĩ Ii, we nĩ wakĩoneka ndarĩ ũĩ. mwaganu mũno no nĩ wega ũkĩhĩkwĩra ũgĩkanagia kĩhĩ kĩa kwagana wĩyũrie ma- Ah, wĩyũrie wĩ- mengi. wĩyũrie ciũria nyingĩ mũno kau gakwa nĩ kĩaganu mũno kũhana ithe gĩkũhana ithe Gĩkũhana ithe Eh, kĩu. no kana- ona kana nyina we ona nyina arĩ o hau Ndũĩ ndũngĩkĩmenya ĩ hau nao koguo kabete nĩ kuo na ngĩhikania kabete kĩhikanio kabete Ĩĩ, mũtumia wakwa wa Aya, mbere ah, kuo- mũtumia kuo- wakwa nĩ wa kabete mutumia waku wa mbere koma arĩ wa kabete Ĩĩ, nĩ wa kabete Mm. Ah, oh, okay kuo nĩ ũikanĩtie tuge nĩ tao nĩ takarũta kau aiya okay but then no but ke na but Eh, au nao eh au nao au nao wakeigua mrs mistari full wethembete wethembete wethembete kana njete na mutumia wa keri ungiona kindu ungiona ungi- ta irio cingiagira kindu ria gathani ya keri ungira irio uigue ni njega muno kindu tagia thani Eh, no nginya riu mutumia wakwa wa mbere ni mwega muno Eh.

okay hau ndũngĩmenya mũno No- no- Nĩ no- mtandao mbica nĩ nyingĩ no Yeah. si ndio baba yako Ũyũ nĩwe thoguo. Eh. na niĩ ndingĩgũthwo nĩ kĩrori ndingĩgũtheka Aca, Ah, kia- kia- kia ngumu. Oh. ndingĩgũtheka niĩ Ndũngĩenderia atĩ ndũ- gũtingĩtuĩka nĩ akuia. nondagũthirwo nĩ ndege niĩ Eh, no mũcemanie nacio na kũu igũrũ. Ĩĩ, niĩ Ah, ũhoro ũcio nĩ mwega kuguo kũrĩire gabete ũrĩire kabete Ta njĩra atĩrĩrĩ

Eh, o- na ũmũthĩ nĩtũkũmũhete mburĩki Mhm. nĩgetha agĩethe tondũ Eh. ti wega ti wega gũikara wĩ wika Eh, andũ nĩ nĩ ũhoro mekũ. mũru nĩ ũhoro mũru mũno Mhm. Eh, ona ona ngui nĩ ciendanaga kuguo rĩ Eh. Eh? kuguo rĩ andũ nĩ me- Ebange. meke atĩa ndũngĩaga mũndũ ũngĩaga mũndũ atĩa atĩa tanjĩra No ngorwo na nĩ wĩna kawa- no wagĩkoni ngorwo wĩna kawathe na na nĩ ũragĩkoni Eh. Ĩ? Ti- nĩ nyarari we arabu ĩni tũrarĩ haha nake na tũraragia ũhoro wĩgiĩ mĩkũrĩre Mhm. ta rĩu niĩ ũrĩa ndakũrire tene na, na maũndũ probably, eh, maũndũ marĩa twakũrire namo ti ona actually timo mekuo rĩ Timo. timo mekuo rĩ Timo. tondũ rĩu we kĩrĩa kĩramakia kĩĩ gĩaku tikĩo gĩa kũmakagia wĩ Gĩkĩ mũnini gĩakwa gĩtakĩrĩ mũvara ona gĩtakĩrĩ mũvara nĩ mũtũgũ taigue Ta njĩĩra. We ngurutũki ũkurutũkanĩtie nacio kũu ũũru Turkey. Niĩ ndĩrerwo ndehe ngari ya remote. Atĩ? Ngari ya remote na ndamĩrehe ndagĩka igĩrĩ ĩkamba ĩkohoranio hau ona itarĩ ĩra- ĩtarĩ ndĩramĩkĩra mahiga. Ngari ya remote. No nĩ ndĩrĩ Ithuĩ twatwara cia waya. By the way nĩ itũraga. Aca, ĩĩ nĩ cikwendio ciendagio rĩu. Nĩ kwendio ciendagio. Ciendagio ciendagio, ĩni. Kai, reke ngĩkũĩre. Eh? twathondekaga ngari na binding Ehe. rĩu rĩu na na na tuona na twa- twarora mũkũrĩre wa mũndũ wa tene rĩu kwanja ũrĩa ithuĩ twakũrire na mathĩna marĩa twakũrire namo mani Mhm. wagĩcoka warora ciana rĩu um, nĩ tũrona biũ biũ hena difference mũno mũno mũno ta twĩre atĩrĩrĩ we wakũrire atĩa nĩ wathuguma ũrĩtwa mbia hau

aca ndiekũrire no ndwathugumire ũrĩrĩ. hĩndĩ ndĩ bara ndĩ- ndathugumire cũcũ nĩ kũnyua thota no nĩ thota ciarĩ nyoroki hĩndĩ ĩyo Eh, ndithemba Ndithemba. Arĩ ndithemba i nĩ ndanyuire thota ndeka igana atĩa kũiga nginya ya januari ndamĩhutagĩria haha ũguo Eh, Ũguo, hĩ, mũthĩ mũthĩ ũcio no ũingĩririkana ndathugumire cũcũ no ndi- generally ndiathuma nda nĩ- mũ- mũ- mũkũrĩre wakwa niĩ ngwĩciria ndakorire a very normal gĩkũyũ eh, son ona rĩu eh, ciari erĩ ciari erĩ- ciari erĩ baba na na maitũ na sibling ndarĩ na nĩ ndĩ ga sibling nĩ ndĩ sister yakwa ũmwe tũtiganĩte nake na mĩaka ĩtano

Ndwa- ndwacikorire Aca, ndiacikorire. kanyitĩra hä ndakorire no ithuä nä twa advance twarä na tawa å rä a wa wa ngirathi aya ĩ- ĩ, kweri tå nyitira twathiaga wa gwa maguta cũcũ. ma tawa Ĩĩ. wĩtagwo wa maguta ma tawa Ĩĩ, nĩ ũcio Ĩĩ, nĩ- tå nyitira tuonaga gwa cåcå na tå tia tå heaga kahinda kanyitira gatå rakagå ragwo må thenya ũngĩathi atĩ

tondå we rĩu we kwanja andå makå rä te mena mena baba wao rä Mhm. tiarä mathä na må no ta andå makå rä te mena kä rä a andå acingå matha aca andå acingå matha andå acingå matha nä magapitiä ire må no na nĩkĩo njĩ- njĩraga andũ magerie kũhikania na kũhika tirĩ kĩndũ kĩega ta environment ya mwana gå kå ra wä na aciari othe tirĩ kĩndũ kĩega ta kĩu we onakorwo nĩ ũmirwo rĩ thiga kuma ciana ciaku ndågaciume ndågaciume ona gå tirä må ndå wendaga gå kå ria ciana ciake å rä a wekå atha ici atha ici nĩ mendaga

toka nitoke nĩkĩo marĩ okuo ũguo Eh? Mm. na ũhoro ũcio we nĩ ũkũmakagi Eh, ũmakagia kana ũmakagia ũtamakĩtie ũkamakia rĩngĩ Eh? nĩ ũhoro ũcio wĩkira handũ gũtakĩrĩ kũndũ gũtarĩ atĩrĩrĩ gũtakĩrĩ ona gũkũ kwanja gũkũ gwitũ eh, na, na marauma makahikanĩria nja magacoka magacoka tondũ ti constitutional aca Eh, gũkũ gwitũ na he ndũngĩhikia ũndũ ndĩreragwo nĩ heka ndĩranjanũrire mũno Eh, ngegwĩra nĩ wega kwaragia na andũ ranjanũrire ranjana nona acio metuaga rĩu airĩtu acio nĩo anini Nĩ- nĩ- tũ last born Eh, rĩu arĩa kweli. arĩa ng'ũrĩ ni I'm very masculine ĩ kweli koguo anjĩra ũhoro wa angĩkorwo kwanja nĩ ũnyuaga njohi ndĩrerwo makũhũgũragĩra njohi mũno

Nĩ nĩ waganu mũtheri. Ah, nĩ waganu Wamenya that- that's a billion dollar industry. Eh, Njohi gũtirĩ kĩndũ kĩnyuagwo kwĩ njohi. Ona ma- atĩ gwĩ kĩndũ kĩnyu ona gwĩ kĩndũ kĩendagio kwĩ njohi. gũtirĩ Gũtirĩ. He- hena kanda Gũtirĩ. hena kanda hena video ndekĩte ĩ gira andũ atĩrĩrĩ na mũtumia waku ti aũ- atĩ atĩ tiga gwĩtua ũrĩa wĩ mũgĩ atĩ wĩ ũmekenge uko twara mũtumia waku kĩrabu atĩ mũkanyuĩra mũtumia Eh, mũkanyuaga nake kũu. use your cogosity use your koguo ĩ andå matige matige na tiga onakorwo må tumia ku nä agäkundaga rä ä thikå ici nä ciretio na nduthi Nĩiretu- anyuä anyuä hau anyuĩre nyũmba no rä u tiatä atä må thire na må tumia waku må tumia waku Mũnyuĩre ena- nake kĩrabu. ena nguo ĩho ĩrarå ria må no mũno kwanja ona nä ararå gamio nä tå mä ana ĩni koguo ah, kĩrabu ingĩ ĩra andũ mambe matigane nakĩo rĩu njohi na rĩu ũndũ ũcio wa wa kĩrĩa ũhũra ũmwe nĩ nĩ mũru mũno tondũ na- if you want to know how bad it is andũ comment-inĩ ciakwa nĩ mokaga kũnuma na ũhoro ũcio koguo kumaanisha it is andũ nĩ moĩ nĩ kũrĩ andũ acio rĩu andũ nĩ manumaga na ũhoro ũcio Aya, eh. ĩni nĩ reke ngwĩre mahiga marĩa mũndũ aikagĩrio nĩ mahiga maingĩ mũno na rĩu he rĩmwe mũndũ ndĩraigua he mũndũ ũranjĩra nĩ arĩ depressed nĩ tondũ wa comments

no ndirikanie etagwo eh, wa kebini wa kebini rĩ wa co- wa kebini nĩ content creator ga video ka- gake ka mbere nda- nderorera ũguo mani nderorera comment cia andũ ona ngwĩciria ũ- ũ- by the way ũtarĩ na self esteem ũingĩrĩte social media ũkũyũraga na ihenya Eh, mũno mũno

koguo we thĩna ũkĩrora thĩna ũrĩa Thĩna ũrĩa ndarĩ naguo hihi mũno ingiuga ũgĩkũra mũno. nĩ nĩ waganu warĩ hihi mwaganu. ngwĩciria no kwagana na, na kuona kaĩ ndĩ mũmene nĩ tondũ wa gũkonyorwo kũringwo kũringwo ndarĩ nona kiburi ni kiburi yakwa ĩkoragwo ĩkĩ- to the ceiling gũciora ndĩ mũnini ndarĩ ũguo maitũ nderire mathĩ tareke ngwĩre kaũndũ na ndũkarakare toka ngwĩre kaũndũ wa irimũ

ngĩmwĩra atĩrĩ tareke ngwĩre ĩno niĩ ũngĩhũra ndiguaga ũndũ aya injĩra kana nĩ ũgũcoka kũhũrwo nĩ thoguo ngarigwo atĩrĩ mzaya ndarĩ ahũra mzaya arahũra atĩa arakũhũra atĩa Eh, ndiakĩhũrirwo nĩ mzaya aya arĩ kĩũrago ndakũigaga Ayo, nĩ mũthuri ndoĩ- ona mũthuri Ndoĩ, ndoĩ- ndarĩ tha. ndarĩ tha ndoĩ Angĩ- anyita kũhũra rĩu nĩguo. kũhũra ta mũthuri Rĩrĩa mwenza ũkĩhũrwo ũgacoka ũgatuĩrwo mata aya degrading ĩyo nĩ wĩ degrading mũmene wĩ mũmene wĩ mũmene twahera Mm, na kũhũrwo na nyahunyu ĩ Ndandigana kũigua. tandirikania ta njĩra atĩrĩrĩ kamemorĩ karĩa ũririkanaga biũ wĩ mũnini Kamemorĩ. karĩa karĩa karĩa ũ- ũririkanaga biũ wĩ mũnini ndaririkana nĩ rĩrĩ nĩ mũndũ angĩokire cukuru twĩ cukuru ono harĩa akinyĩte harĩa ũrũme wake ũkinyĩte no mũhaka tũngĩarũire nake Ĩni.

atĩ ũcio twahũraga nĩwe wendagia bangi kũu nĩwe mwĩtigĩre gĩcagi Wamenya- Eh, gwatigire mwathũkia reputation ya kande ĩyo Eh, mũno rĩu mũno mũno mũno rĩu tiga hĩndĩ ĩyo niĩ bara ah, ndi- bara ndi- ndi- ndĩteithagia Eh, ndeithagia no ĩgĩ- ĩgĩ- mũndũ agĩgĩũka ũrĩa agĩũka rĩ

Ah, reke twarie kidogo ũhoro wĩgiĩ wĩini Aha. um, wĩini wambirie rĩ wĩini wambirie wĩ mĩako-inĩ aca ndambĩtie wĩini mbere ya mĩako Eh, wĩini ngwĩciria kĩrĩa gĩa aha ndĩ mũnini nĩ njiguaga memory ĩrĩa ngoragwo nayo niĩ ndia- ndiambi- ndingiuga atĩ ndambire kũina ndĩ cukuru ndambire kũina ndĩ cukuru ũrĩa ngĩririkana nĩ atĩrĩ ndĩ mũnini hena anko yakwa etagwo anko gĩtũngo nĩanjĩraga nĩ- nĩ he karũmũ tũinaga nake mũthuri ngatha nĩamenyagĩrĩra mũka wake Ĩĩ, adi mũthuri ngatha nĩ kuga atĩ tondũ mũtumia no gwa nũkũheta atumia ngatha ĩĩ. Ĩĩ. Mm, rĩu rĩ ndĩnjiguaga ndia- ndiarĩ na ndiatigagĩra kũina mbere ya andũ okay. Nĩnde- nĩ nyendete gũkorwo ndĩ mbere ya andũ nĩ nyendete mũcene ũcio mũhahĩ wa gũkorwo Mũhahĩ, ndĩ mbere mũcene. ya andũ ĩ. koguo ona kũ dan- ona kũ dance nĩkuo ndambirie nakuo Rĩu ũhoro- Warĩ ĩĩ. dancer? niä tå rothiä handå ona Atĩ- thaa ici ona thaa ici Kwaguka nayo, kĩrĩu. ndirä magå rå mä arä ma lefti ya rais rĩu rĩu ngwĩciria nde- nda- ndambirie kwenda gũkorwo ndĩ mbere ya andũ before gũkorwo ndĩ mũini no ndĩ mũini no ũini rĩu harĩa ngũ- ndonire rĩu ndanga ndĩ mũini rĩ ndĩ form 2 rĩ hena kanda getagwo Ian Kimani twamwĩtaga hype O- acenjire kuma Dagoretti boys agĩũka kahuo high school akĩnjĩra akĩ- tũkĩambia kwaria ũguo rĩ

kĩndũ kĩu ngwĩciria onire njata yakwa kĩndũ kĩu gĩkĩnjoka gĩgũcokera o rĩmwe ngĩambia gũthiĩ kũrekondi gũthiĩ kũrekondi kũrĩa tũrarekondi na rĩu ndovu nĩ kuwa hype as kevo Mm. rĩu kanderio coinaga nacio Mm. no rĩu cira- ngacire tũ- ngacire tũine nacio nĩ rwĩmbo cikanjĩra nĩtũkũina hĩndĩ ĩyo no niĩ rĩ ndĩ wawara ta mbomu hĩndĩ ĩyo ndirahota kũina wega Ndũ- ndũrĩ ho ndũrĩ ho Nĩ- Nĩ- ona- wĩ rusty, definitely. Ĩĩ. no rĩu reke ngwĩre no rĩu kiburi rĩ ndamera mwarega kũina na niĩ nĩkĩ Ĩ, kweli Your Yo- point. yo- eh, rwimbo ru- tukia- tuki- tukirekondi rwimbo nie hype na kevo mm. tuge rwimbo ruu na nindarehete beat tuge rwimbo ruu rwarĩ na version igĩrĩ hena rwimbo rũrĩa nyiratũmĩirwo na hena rwimbo rũrĩa rwarĩ main itarĩ ho gwĩkwo kĩũndũ hau gwĩkwo kĩũndũ

nĩ nĩ nĩ nĩ- nĩ ĩkuaga mba- rĩu- rwĩmbo nĩ ĩkuaga rwĩmbo unjiraga ndo tiga eko wi muini tiga concentrate na wini peke yake geria gukorwo wi build your personality yeah build a personality eh koguo ngwiciria niguo watu ni aria twacindana nao ri mari andu akuinana ona hena kadem karia gacindire getagwo test ucio ni ukoe Eh, ga gũkũ eh karia mainire atiriri keho kainaga

We, rekei rĩkĩmwĩre mũthikĩrĩria mũndũ ũyũ angĩkorwo mũti- mũtiguĩte nyĩmbo ciake eh, just but to mention ũkorwo wĩ rapa mu- rapa wa gĩkũyũ Ĩĩ. um, ti kũina wĩinaga nĩ kũrapu Aca nĩ kũrapa ũrapaga. rapa. na wĩ mũru Ah, mũno. wĩ mũru biũ tondũ nĩ njiguĩte nyĩmbo ciaku wĩ mũru biũ he karwĩmbo ndĩronire ndĩro- ndĩronire video mũ- mũ- mũrutĩire taũni street-inĩ Ehe.

ndũkambicane nayo aca mm. na ĩkorwo wĩ yani ũka- ũkamenya harĩa ikĩro ciaku harĩa cirĩ kweli Mm, Eh, hau naho mm. hau naho na ĩkorwo ndũthikĩrĩirie nyĩmbo cia mystery full Uh, do the right thing kinya harĩa ke- teng'era harĩa ũguo uh, youtube wethe mr mystery full Eh, ena nyimbo kari muno hau uguo na ndironire tucoti twiho urutite wikarire gati ukiina na microphone Ĩĩ. ndaririkana Ĩĩ. ndiramenya wari ku na na ni rap wiho kari muno kwanja ndarä studio Warĩ studio? Ĩĩ, ah kwa mũrata wakwa ah okay Ĩni, ĩni. Ah, tukirikiriria tamba unjire atiriri Ah, regei mwamenyanirie atia Ĩĩ, tũmenyanire atĩrĩrĩ Mm. 2019 rĩ rĩrĩa ta- ataki akĩambia kũmenyekana rĩ hena show rĩrĩa yarĩ nayo handũ hetagwo nine oh two gĩkũyũ Mm. Akĩ- ah, tũkĩina rĩu agĩina nĩwe warĩ closing act Mm. arĩa maorganizĩte nĩ- nĩ nĩ arata akwa okay makĩnjĩta manjĩta rĩ rĩngĩ- ngĩina mbere ya rĩgĩi Mm. na ngĩrap na gĩkũyũ Mm. mũgĩkũyũ ndĩroka haha ndĩ na ũrumani na ndĩ na njamba cia kĩambu iria nyume thani angĩkorwo wĩ mũkabete ndĩ haha nĩ tondũ wanyu i wanna put you on the map pia si ni wakali rĩu rĩ andũ magĩkena mũno arata regei makĩnjĩra "Nĩ- mwaguo nĩ kũruta rwĩmbo na regei rĩu regei hĩndĩ ĩyo ndiĩ ndirakĩona nĩ superstar rĩu Ah, ĩ, nĩ Ngamera, irũkĩo "Ah, harĩa. nĩtũkũruta, eh, Nĩ tũgwethana." nĩtũgwethana, nĩtũ- ona nĩ ngũmwetha no kũringana na we- ũrĩ- na ngari- nĩ nge- ngeira Nĩ- of course of course

na na na igutumira twathire nake anjĩrie tũra- arenda gũka studio yakwa aya gĩthi nake studio akĩnjũria wĩ sawa mm kana rekondi rĩngĩ ngĩmwĩra aca ĩyo nĩ sawa kanjĩra ĩkorwo ndũraigu ndũrĩ sawa njĩra ĩ no tucokere ngĩmwĩra aca gathuri arigei nĩ moru man mistari yo ya kirati na yumire ku ngai M- nĩ kũrikĩra kĩrĩra nĩguo rĩu kũrikĩra kĩrĩra-inĩ mm mm rĩu nonekio nyinyi nyarĩa gũikara na mũndũ ũrabundithia kaũndũ

ä rä u kwanja nä kä å ngä njä Ũnjĩra- ra ũnjĩra å ngä njiguithia kä we rĩu nĩkĩ ũngĩigana ũngĩki- ũngĩona cha- ũngĩkana na chance ya kuonia mũndũ nĩ ekaga wega ta muone tondũ ndũĩ korwo nĩwe angĩkorwo nĩwe ũka- ũkatũma ndakana give up Definitely, Mm. definitely, yani. Mm. ici we- we- wekerire rä si nyamũ ndekĩria 2017 Mũtarĩitha. tå ire må twe kuma 2017 17 ĩ. andũ maigaga nĩ andũ maigaga ti natural

ngasa ũngĩkana na mũndũ wĩna mĩndĩga E- e- eka- eka- eka- eka video ndĩronire aka ndũrĩ wana eka video ndĩronire ũkĩra andũ mathece njana mekĩrwo mithi Ĩĩ, nĩ ma- nĩ megũkĩra mithi andũ ona ndĩna mbĩrũ njerũ Ĩĩ, Ĩĩ, nĩ- ya mithi. ya mithi mabiri nĩmo magĩte mabiri Anyita. Eh? Ĩĩ. tũkĩrĩkĩrĩria rĩ gĩtambo mere mathece nja

Ah, madakwira thank you muno man ndakira muno nikugia nawe Nĩ ngatho. ah amazing Nĩ amazing ndakena mũno Ah. hau nĩho tũrĩ hau nĩho tũrĩ hau nĩho ũhoro ũkirĩire Eh, ndĩmwĩraga gũkũ nĩkuo gĩtina ithe gũtituĩkaga cama ũkoragwo ũkirĩire gĩtina-inĩ Ah, gũkũ rĩu nĩkuo gĩtina kũ nĩkuo ũhoro ũkirĩire ĩni no, no make sure eh, nĩ wa subscribe hau ũguo thĩinĩ wa thai podcast

Eh, tũgakiuga nĩ thengiũ mũno nĩ kũgĩa na ithuĩ ngakĩhoka nĩ gũkĩgĩa na kawiki kega kawiki kahoreru kawikendi kega eh, andũ manyue na manyue na mĩtaratara nĩkuo nĩguo gwatuĩka nĩ ũkĩkĩra nao andũ manyue na manyue na kĩ na gĩ- hena gĩtũmi na Eh, mũtaratara eh, na gĩtũmi Eh. Eh, na ũnyue na mũtaratara ũtige kũnyua ũga- ũgathiĩ kũ- ũkĩgũa barata kĩrimũ Mm. Eh, ningĩ wĩthuthurie ũmenye kana nĩ mbia wĩ nacio kana- kigo kigite ka- kana nĩ ũrimũ wĩ naguo kana nĩ ũbuthi yes eh, ngakiuga nĩ thengio mũno nĩ kũgĩa na ithuĩ eh, o nginya tũgagĩcemania rĩngĩ eh, tuonane ka episode kau kangĩ asante sana bye bye